האט רבי נתן געזאגט ער האט מער ארויסגעהאט פון רבינ'ס שיחות חולין פון די שמועסן פון רבי'ן ווי פון די תורות פון רבי'ן. דער רבי האט געזאגט מיט יעדע שמועס וואס איך שמועס מיט אים קען מען זוכה זיין צו זיין אן ערליכע איד, נישט סתם אן ערליכע איד, א ערליכע איד אזוי ווי איך מיין א ערליכע איד. איז דא א שיחה אין שיחות הר ן סימן רש ל ה וואס דער רבי האט געזאגט אז. מען דארף אכטונג געבן נישט מחמיר צו זיין קיין חומרות יסיירות אין קיין שום זאך נישט, ווייל די חזל זאגן אין מסכת עבודה זרה, עיין הקדוש ברוך הוא בא בתרינא אין בריותיו, די אייבערשטער זוכט נישט ווי ער קען כאפן א מענטש ער זאל דורכפאלן, אז דער אייבערשטער האט אונז געגעבן די תורה, די תורה איז א זיסע תורה, די מצוות זענען זיסע מצוות, דאס וואס דא אסאך מאל קליינע קעפערלעך, בחורים, יונגעלייט וואס טראכטן אוי שטעל דיך פאר יעצט האבן מיר נישט קיין תורה ומצוות, וואלט מען געקענט מאכן א לעבן? א לעבן קען מען נישט מאכן אן די תורה און אן די מצוות פון די תורה. פונקט ווי א קינד פארשטייט נישט ווען זיין טאטע שלאגט אים ווען ער שפילט זיך מיט מעטשעס, און ער האלט אז ער האט די שלעכטסטע טאטע, און ער שרייט דאדא טאטי, שלעכטע טאטי, און ער פארשטייט עס נישט, אבער ווען ער ווערט עלטער, ווען ער ווערט גרעסער, דאנקט ער זיין טאטע און מאמע פארוואס זיי האבן אכטונג געגעבן אויף אים, און פארוואס זיי האבן אכטונג געגעבן ער זאל נישט גיין אויפן גאס, און פארוואס זיי האבן אכטונג געגעבן ער זאל נישט טאטשן קיין מעסער מיט קיין מעטשעס, מיט קיין זאכן, דיטערזשענט, זאכן וואס קען רחמנא לצלן, א קינד פארשטייט נישט, שלעכטע טאטע, א שלעכטע מאמע. אזוי סאך זאכן טאר מען נישט טון אינדערהיים, אזוי סאך זאכן טאר מען נישט טון, די זעלבע זאך איז דא קינדערישע קעפ ביי בחורים, ביי אינגעלייט, איי ווען איך וואלט נישט געהאט קיין תורה און מצוות, וואלט מען געקענט מאכן א לעבן, א גוי מאכט א לעבן, א גוי האט נישט קיין לעבן, פארקערט שטייט אין חזל זאגן אויף די סדרה פון די אייבערשטער האט געזאגט אלע זאכן וואס מען טאר נישט עסן, א גוי קען עסן וואס ער וויל, יא? א גוי קען עסן וואס ער וויל, ער גייט אריין אין א מעקדאנעלד האט פאר פאר פאר וואן ניינטי ניין האט ער נאך צוויי סענדוויטשעס וואס ביי איד קאסט עס צוואנציג דאלער, א איד קען נישט עסן, א איד קען נאר עסן כשר'ס מיט א הכשר, מ'קען נישט סתם אזוי אריינגיין קויפן עסן, א איד דארף אכטונג געבן וואס ער עסט, ס'איז אבער א תורה, צו האבן א מצוה, קומען צוויי מענטשן צו א דאקטער, ביידע זענען זיי געווען נישט געזונט, און פאר איינעם זאגט די דאקטער. און דו קענסט, דו קענסט אהיים גיין, קענסט עסן וואס דו ווילסט, קענסט טון וואס דו ווילסט, וועט זיין גוט. קומט דער צווייטער מענטש אריין, דאקטער זאגט אים, קוק אהער, אויב דו ווילסט האבן א לעבן, געב אכטונג, עס נישט דאס, דאס וועט דיך פאר'סמ'ן, און דאס עס נישט, און דאס עס, זאגט ער, כ'פארשטיי נישט, דא פריער געקומען א מענטש, זעלבע מחלה, סאך שטערקער ווי מיר, און די דאקטער זאגט אז מען קען עסן וואס ער וויל, און דא קום איך אריין און די דאקטער זאגט מיר דאס עס נישט, געב אכטונג אז דו עסן דאס, דאס וועט דיך פאר'סמ'ן, דאס איז פויזן פאר דיר, עס נישט קיין צוקער, און עס נישט דאס, און פאר עמער זאגט ער דו קענסט עסן אלעס, זאגט ער און וואס פארשטייסטו נישט, דער מענטש ער גייט סיי ווי שטארבן. דער מענטש האט נאך צוויי דריי וואכן צו לעבן, ער איז אנגעפויזענט, די גאנצע בלוט, ער גייט סיי ווי שטארבן, נו זאל ער עסן וואס ער וויל, דו קענסט לעבן, סאו דו עסט נישט דאס, און דו עסט נישט דאס, די זעלבע זאך די אייבערשטער, די אייבערשטער האט אונז געגעבן א תורה ומצוות, נישט אונז שלעכט צו מאכן, נישט ווי א בחור טראכט אז שאד ווען איך ווען קען ווען זיין א גוי ווי איך קען ווען טון אלעס וואס איך וויל. ווילסט שטארבן? ווילסט גיין אזוי ווי איך מיין נישט האבן קיין לעבן? די אייבערשטער האט אונז ליב געהאט, די אייבערשטער וויל אונזער גוטס, האט ער אונז געגעבן תורה און מצוות. די תורה איז א זיסע זאך, די תורה איז זייער א געשמאקע זאך, נאר וואס דען ס'דא מענטשן וואס לייגן צו זאכן און דאס מאכט אביסל ביטער, אבער די תורה אזוי ווי ס'שטייט און גייט מיט די תריג מצוות, דאס איז זייער א זיסע זאך פאר א מענטש, און ווען א בחור היט אפ תורה און מצוות, ער לייגט תפילין יעדן טאג, און ער איז אויך ער היט שבת, און ער פרייט זיך שבת, און ס'קומט פסח עסט ער נישט קיין חמץ, און ער עסט נאר מצה, און ער טרונקט נישט קיין ביר, און ער פאלגט אלץ וואס דער אייבערשטער הייסט, וועט ער האבן א חיים טובים, וועט ער האבן א גוטע לעבן. פארקערט, ס'איז פארקערט ווי א בחור מיינט, ס'איז פארקערט ווי איינער מיינט, אה, ווייטער א פרעשור תפילין, און ווייטער דארף מען גיין דאווענען שחרית, און ווייטער דארף מען גיין דאווענען מנחה, און ווייטער דארף מען גיין דאווענען מעריב, פארקערט, ווייל אונז זעמיר זוכה זיין צו לעבן אויף אויף אייביג, נישט מיט ישראל, האט די אייבערשטער אונז געהאלפן, די אייבערשטער האט אונז געגעבן די תורה און מצוות וואס זאל אונז גוט מאכן, אבער די רבי האט זייער מקפיד געווען מ'זאל נישט צולייגן קיין חומרות, פארוואס? ווייל די חזל זאגן אין מסכת ברכות לא ניתנה תורה למלאכי השרת, די תורה איז נישט געגעבן געווארן פאר מלאכים, טוט די תורה אזוי ווי זי שטייט און גייט,

און נאכדעם איז אויך אז מ'לערנט אביסל א פרק משניות, א דף גמרא, און מ'גייט ארבעטן, מ'ברענגט פרנסה, מ'קומט אהיים, און מ'פירט א אידישע לעבן, דאס איז די שענסטע זאך, די שענסטע זאך איז צו לעבן מיט'ן אייבערשטן. דא איז געווען א בחור איז אריין געקומען אין ישיבה, ער לערנט נאך אלץ אין ישיבה, ער ארבעט אביסל, פרעגט אים א ראש, נו, האסט הנאה אין ישיבה? זאגט אים ראש, יא, האט זייער הנאה פון ישיבה, ווייל דער ישיבה מאכט גרינג אידישקייט. ער מאכט איזי אידישקייט, כאפט אים אן א רשע, מרא שאקלט אים אויף, די רשעים מאכט נישט גרינג אידישקייט, אידישקייט איז גרינג, אידישקייט איז זיס, רשעים לייגט נישט צו, רשעים מאכט גרינג אידישקייט, מען קען נישט גרינגער מאכן אידישקייט,